Xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Doctor Joe Shirimani va fiki va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga vekela xinepe xa studio xa vona ivi va heleketa xinepe lexiya hi rungula ra leswaku ri strictly business no more favors manitwa mus hi marito lama va nga matsala Doctor Joe Shirimani swi hi veka kahle erivaleni leswaku ri swiyimbeleri leswi va nga tshama va tirhisana na swona kumbexani va swi pfuna va vi na tintswalo eka swona mi kuma leswaku ri swiyimbeleri leswiwani swa kandziyisiwa estudio xa vona ivi va nga hakeli nchumu ndzi nga swi vula leswaku ri va kandziyisi vunanga hi basari hi mhaka ya ku a va hakelanga nchumu leswiya swi ta na swipimelo swa kona hi mhaka ya ku swi nga endleka leswaku loko u kandziyisiwe vunanga bya wena mahala swi nga endleka muhumelerisi mi kuma leswaku loko u karhi u xavisa ti-cd ku na ndlela leyi muhumelerisi a nga ta vuyeriwa hi yona xikombiso kuma leswaku ri ku na tiphesente to karhi eka mali leyi u nga yi xavisa hi ti-cd ta wena leyi a faneleke a yi kuma kumbexana loko u tshuka u bukuti masagwadi ku na mali yo karhi leyi faneleke u avelana na yena eka sagwadi leri u nga ri bukuta tanihi ku u kandziyise vunanga mahala kama un'wani swi fikelela na loko u tshuka u rhambiwile etigigini ku va u ya nyanyula ntshungu u fanekele u dya na yena muhumelerisi wa wena se ku va munhu a kandziyisa vunanga mahala swi hoxekile na ku va munhu loko se a kandziyise vunanga gigi kumbexani mali ya masagwadi kumbexani ku xavisiwa ka ti-cd mi kuma leswaku ri nqambi yi fanekele yi avelana na muhumelerisi mali leyi yi endleke kumbe yi kumeke naswona swi hoxekile leswi swi nga basa i ku va loko xiyimbeleri xi ya xi ya kandziyisa vunanga eka muhumelerisi va koxana mali ivi xiyimbeleri xi hakela mali xi hambana na muhumelerisi swin'wana na swin'wana leswi xi nga ta swi kuma ku nga va ku ri masagwadi ku nga va ku ri ntirho wa tigigi kumbexana ku xavisiwa ka ti-CD mali hinkwayo yi ya eka xiyimbeleri ivi muhumelerisi yena a tidyela mali leyi a nga yi koxa eka xiyimbeleri loko a karhi a kandziyisa vunanga bya xona sweswo ni vona ingaku swi basi ngopfu ha swi tiva leswaku dr joe shirimani va tirhisana na swiyimbeleri swo tala kumbexani ku humelerisa swiyimbeleri swo tala leswi swi nga tlhela swi fika swi va na ndhuma leyikulukumba Ni vulavula na namuntlha na sweswiwani ku na swiyimbeleri swo tala leswi swi nga na ndhuma hikokwalaho ka Dr Joe Shirimani kumbe hikokwalaho ka ku humelerisiwa hi Dr Joe Shirimani kambe swo tala swa swiyimbeleri leswi Dr Joe Shirimani va nga swi humelerisa kumbexani va nga swi pfuna loko se ku nga ha ri na vuxaka exikarhi ka vona a mi kuma leswaku ri ku va na ku chinghelana kumbexana ku bifana hi tinghoma tanihiloko hi swi tiva leswaku ri eka gaza beef i xipayisisi lexi nandzikisaka vunanga bya xitsonga se beef yi tele ngopfu se mi kuma leswaku ri loko se swiyimbeleri leswiwani va nga ha ri na vuxaka na dr joe sherimani va fika va endla tinghoma va bifa dr joe sherimani Mina ndzi swi voni eka album ya lembe leri nga hundza ya Dr Joe Shirimani leswaku ri Dr Joe Shirimani a va ha lavi munhu leswaku ri a ta a ta va nghenelela kumbexana a ta tirhisana na vona hi mhaka ya ku loko hi yingisela risimu ra vumbirhi eka album ya Dr Joe Shirimani ya lembe leri nga hundza leyi nga thiwa leswaku ri Joe this Joe that risimu leri nga thiwa leswaku ri xa n'wamagezi va vula leswaku ri Vanhu a va hangalaki na mabutsa ya vona va va siya na tinsimbi. Ha swi tiva leswaku ri le Pitori ku biwa tinsimbi. Se eka rinsimu leri ya mina ni koti ku swi twa kahle leswaku Doctor Joe Shirimani hakanene a va ha lavi ku pfuna kumbexani ku tirhisana na swiyimbeleri swin'wanyana hi mhaka ya ku va swi vonile leswaku ri eka swiyimbeleri leswi va nga tirhisana na swona van'wanyana loko se va va pfunile va tlhela va hetelela va jika hi vona va va bifa kumbexani va va chinghela hi ndlela yaleyo se swi vonaka ingaku dr joe shirimani a hi munhu wa kahle mina ni vona ingaku xiboho lexi nga tekiwa hi dr joe shirimani i xiboho xa kahle leswaku loko u lava ku humelerisiwa hi vona a va ali tana va ta ku humelerisa kambe ma hakelana ivi mi hambana emavokweni loko u fika u kandziyisa vunanga bya xiyimbeleri xi nga hakelanga nchumu loko se xiyimbeleri lexi a xi karhi xi boxeketa hi swa timali hikokwalaho ka vunanga lebyi u nga byi humelerisa swi na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle se mi ni vona ingaku xiboho lexi tekiweke hi dr joe shirimani i xiboho xa kahle a ku hakelaniwi ku hambaniwa emavokweni Ku na risimu ra Mister Post eka album ya lembe leri nga hundza leri nga thyiwa leswaku ri Gaza. Va vula marito ya ku mi la ku pfuxa Gaza vafana. A ku ri na marungula kumbexana mahungundlela ya leswaku ingaku Limpopo Poison yi lava ku pfuka. Ntirhisano exikarhi ka Doctor Joe Shirimani, Prince Rhangani, na Benny Mayengani the President. Kambe hi ku landza marito lama Dr Joe Shirimani va nga ma tsala eka xiyenge xa mabulu xa Facebook, hi kota ku swi vona kahle leswaku Limpopo Poison a yi nge he pfuki. Kasi na Benny Mayengani na vona va tshama va vula leswaku ri Limpopo Poison yi file yi tlhela yi lahliwa lexi nga kona xiyimbeleri xin'wana na xin'wanyana xi ti tirhela swa xona leswi ni vonaka ingaku swi nga koteka i ku va xiyimbeleri loko xi kandziyise vunanga bya xona xi nga heleketa vunanga bya xona leswaku ri byi ya mastariwa hi Doctor Joe Shirimani